Менә камерага күрсәтик әле. Әлфия Абзаловадан башлап җибәргәнбез. Менә. Нинди ул вакытта әле кәгазьләр шушындый белән башлаганбыз инде, хәзер андый түгел, конечно. Вот. Әлфия апа белән башлап җибәргәнне әле дә хәтерлим. Ни өчен Әлфия апа икәнен дә әйтеп китим әле. Менә әле аңа 20 ел элек бит инде бу, әйме? Ул вакытта Әлфия апа шаулап, гөрләп, җырлап торган вакыты. Менә светлый җырчы егет инде. Шуңа күрә Әлфия ападан башладык. Гомумән инде Акчарла ул ничектер менә Башка гәҗитләрдән аерылып тора шунысы белән, мәгълүмат җиткерү, язылыш һәм инде гомумән менә ничек тиранда бер интрига калып бара дип әйтимме соң ниндидер тагын да укыйсы килә тагын нәрсә булып бетерми икән дигән шикелле менә аны гел әни әйтәдер и миңа улым карале габделфәт абыең да анда рүзилә апаң да яңа газета чыккан икән миңа шуны алып кайтып бир әле дигәч Мин әйтәм, әйе, әни, минем э, истә ул, мин әйтәм, менә беренче гастрольләре минем булды, сезнең белән бит инде. Ул Шал якларында булды безнең, Сара Садыкова концертлар залында булды, шунда э, гәҗитләрне урындык башларына куеп йөргән вакытта мин ул гәҗитне алып укыдым да, әле сорадым, өйгә алып кайтырга ярыймы моны дип. Мин аны алдым, өйгә алып кайттым. әнигә бик нык ошады һәм шул көннән без Акчарлакка язылып киләбез. Менә шул. Чыннан да бик матур, э, истәлекле. Э, әни инде күбрәк шулай ук улым, карале, сине дә язмадылар микән анда дип теге гел сораштыра. Ул әтине бар, әти әни өчен дә горурлык, Кайчан синең малаеңны андый язалар. Аллага шөкер, беренче гомер беренче адымнарымны атлаган вакытта Акчарлак миңа бик зур ярдәм кулын сузды. Чөнки нәкъ тә шушы Акчарлак газетасы аша сезнең концертларда чыгыш ясап, мине Илгәрәй булып, ул вакытта Илназ Гараев, аннары Илгәрәй исеменә әверелдерелгән вакытта Шулай Габдрәхимгә бик зур рәхмәт. Аның җиңел куллары белән без инде акчалар каядып чыгардык. Илназ Гәрәев түгел хәзер ул Илгәрәй булачак дип. Менә шушы акчарлак аша инде мин Илгәрәй буларак танылдым халыкка. Габдрәхим мондый нәрсәләрне яратадыр инде. Яратадыр ул. Гел шундый теге Ул ахна әле мин теге яшь, күп әйберне аңлап бетермим бит инде. Аның белән сөйләшкән вакытта да гел әкрен диктофоны чыгара да ул. Яздырып, яздырып, яздырып. Аннары соң уза берничә көн, бер-ике атна, әни шалтырата. Улым, кара әле, анда Акчарлыкка синең турында язганнар икән. Монда миңа инде коллегаларым әйттеләр, дип, әни инде теге почтага төшеп менә әле. Килмәде микән анда безгә Акчарлык, кара әле улым, дип, шаярак теге. Болай шундый гәҗитләр теге арттырып, арттырып ничектер э, язалар да язалар, язалар да язалар. Э, бик теге артык мактаганны мин үзем дә яратып бетермим. Миңа миңа кызык, мәсәлән, кайчан гәҗиттә чын э, туры мәгънәсендә язылган бер ни э, статья дип әйтик инде. Су эшләмичә инде.
Әйе, әйе, әйе.
Буямыйча, буялар. Әйе, буямыйча. Менә Габдрәхимнең күбрәктән мин яратадыр иман менә бу язулары. Ул үзе дә менә син Габдрәхим дигәч, Габдрәхим бит инде ул акчарлыкта бик озак еллар эшләде. Аны иң беренче дөресен әйтергә кирәк инде, мин һәрвакытта дагын менә Габделфәт әйтә инде, менә Габдрәхимне чакырам ди. Мин ничектер куркып калам. Чөнки була бит теге управляемый, неуправляемый кешеләр. Мәйтәм, моның белән ничек эшләргә булыр икән дип инде. Габдрәхим килгәч,

Ә килде бит әле шуннан килгәч эшли башлады бит инде. Но кызык э, статьясы кызык әлбәттә. Аның артыннан инде төрле кешеләр дә килделәр инде теге чыгарма дип җылап тагын инде чыгарыйк ди инде мин әйтәм мин чыгара алмыйм. Андый вакытларда күп булды инде мин әйтәм миңа керделәр икән чыгарма дип мин чыгара алмыйм мин әйтәм ачуланма дип инде. Аннары җырчыларны да менә ул кемне ярата? Җырчы гына түгел инде, шәхесләрне кемне ярата менә? Язучылар кемнәр ошый? Ул аларны менә популярлаштыру өчен, аннан соң бик күп көчен куядыр, я. Менә шундый теге изге күңелле кеше иде инде Габдрәхим. Минем истә, Тинчурин театрында Габделфәтах абый концертына катнашканда, Ә, кулис артына кереп киттем дә җырлап. Зур бер абзый килеп басты. Кепкасы кожаный, кожаный куртка иде. Күзлекләрен салды да кара күзлеген, монда сакаллар аның. Шуның тавыш белән Илназ Гәрәев сез буласызмы дип миңа әйтә. Мин белмим бит әнә Габдрахим икәнен. Ә ул вакытны балалар э, журналына теге э, чыгарган вакытлар булган икән аның шулай ук. Ул мине шулай итеп Курай радиосына чакырды, аннары гәҗит журналларга мине шулай ук чыгарды. Менә шулай итеп без ничек тә белән аралашып киттек дип әйтәсе килә инде. Һәм ничектер аның да өлеше бик нык тиде менә бу. Чөнки татар эстрадасында хәзер мин 18 ел дәверендә минем бик күп э, тапкыр бу теге эстраданы ташлыйсы килгән вакытлар бик күп булды. Авыр вакытларда бик күп булды. ләкин ничектер менә э, нәкъ тә э, габдрәхим э, менә габделфәт абыеңнан үрнәк ал дип әйткәне булгала да аның менә аның шикелле сәхнәгә чыгарга тырыш дип гел менә гел үрнәккә сезне куядыр габделфәт абый Һәм инде гомумән Гәптәрәхимдә шундый ниндер бер көч бар яның теге икенче бер сулыш ачылып китәдер яннары соң менә нәкъ тә мин үзем бик интервьюлар бирергә яратмыйм нәрсәгәдер ләкин менә габдрәхим белән сөйләшеп утырганда нәкъ тә менә хәзер аралашып утырган шикелле без аны аралашып утырабыз менә утырадыр юк дип әйтәм рәхәт яның белән ничектер менә шул ну тинтәк инде мин жигетләр Ярый алайса, теге Рүдил әйтмешли. Ярар алайса, саубуллашабыз.
Нәрс башлап җибәрдек инде Рүзилә белән Имә Мөхәммәтова. Менә Рүзилә синдә нинди хатирәләр истә калды? Мин хәзер нәрсәгә утырам, менә шул кадәр Ул вакытта менә сезнең белән эшләү шушы кадәр файдалы булган икән ул. Ул заманда бит әле без 2000 нче еллар башында искечә теге дәүләт газеталары искечә эшли идек рәхәтләнеп чәй эчәбез болганып йөрибез шундый җиңел обед җитә әйе обед җитә кич җитә җомга җитә шундый тормышта яши идек И монда килеп кердек, монда бераз теге коммерческий тормыш бит инде. Әйе. Вакытыңны саныйсың, юлларны саныйсың, артыгын э, теге материалны бик каты кысырга кирәк, чүп-чар булмаска тиеш, су язырга ярамый. Прямо җөмләләп, җөмләләп кыскартып утыра идек. Не ашу да килә иде кайчакта. Болар дип, ну, менә оказывается, менә хәзер менә шушы дөньяда яшибез, и сез шушы бер 20 ел алдан Менә шушы тосмышка әзерләгән икән. Хәзер ничек буласын, сез ул вакытта тоеп, шуны безгә әзерләгәнсез. Ә менә күпләр бит бу тормышка ияләшә алмадылар ул вакытта журналистлар. Әнә Алмаз белән дә сөйләшкән бар. Менә алар бүгенге тормышка ияләшә алмадылар, алар шунда калдылар. Ә без менә моңа җиңел кереп китү, оказывается, менә шушы акчарлак аша булган икән. То есть без менә бүгенге тормышка 20 ел элек сез өйрәткәнсез. Үзегез дә аңламагансыз. Без аны үзебез дә белмәгән, Рузилә, беләсеңме? Бу бит аны сез тойгансыз.
Но интуиция шул тою белән эшләнгән безнең. Ә без аны просто вот ә без күзне җомып сезгә шандык. Конечно, без акча да эшләдек инде, но без сезгә шандык. Һәм нинди хөрмәт бар, аннары Аннары авылда миңа менә именно вот сезнең эшләгән периодта миңа авылда хөрмәт артты. Чөнки бөтен авыл кешесе Акчарлакны укый. И Рүзилә яза безнең, Рүзилә моны яза. Тегеннән хәбәр, моннан ни, барыбер рәхәт. Менә ниндидер бер халыкчан журналист булып алган период булды ул минем. Аннары менә Айгөл Гыймранова бар иде безнең курайдаш дидер ел. Беренче нине Әлфия Авзалова турында ул язган. Ул язган икән, да. Әт, хәзер мин моны э, әзерләп җибәрәм бит инде. Әйе. Әлфия апага барасың Әйе. хәзер. Ә, интервьюны әйбәтләп алып кайтырга кирәк. Зур зур кеше бит инде Әйе. Әлфия апа.
Берничә санга И әзерли. беренче санга бик э, бу җаваплы, мин әйтәм. Хә күчтәнәч әзерләп бирдем моңа төйнәп нәрсәдер пакетта. э, Нәрсә булган дип тортма инде, торт белән. Шоколад конфетлар янына куйган инде. Бер вино куйган инде. Яхшы вино куйган исенә. Бер вино тыктым да шуны айгы мәйтем биресең Әлфия апа сөйләп бетергәч, шуны чыгарып куй. Хәтегә әйтә икән. Әлфия апа әйтә икән. Энекәшкә әйт. Миңа бүтән сыер сидеге җибәрмәсен, диме? Миңа я коньяк,

Мин нәрсә дип әйтәм инде теге беренче елда инде безнең менә шул Гөлназ Шәйхи язды бит инде интервьюларны. Аннан соң инде тоже ответ секретарь бар иде безнең. Исемен әйтмим инде, имә. Ул бик булышты, бик зур рәхмәт аңарга билгеле. Ул вакытта без аның өенә йөри идек. Ә икенче елны ул әйтте инде теге мин булдыра алмыйм хәзер дигәчтен, ничектер э, нидә Татмедиага килдем дәген, Идел пресс дип сөйләшәбез ич инде ул вакытта әле Татмедиа дип түгел. Лифтта миңа менәргә туры килде Алмаз белән. Гимадиев. Гимадиев белән, иә. Хәзер теге сөйләшеп киттек тә инде шулай шулай. Газетеге чыгамы, нәрсәме шундый сүзләр инде. Хә, лай сөйләштем дә, Габдифәткә кайтып әйттем инде. Безнең бит барыбер теге решениене принимать итәсе барыбер булганда мин кирәк була әйе юк юк дөрфәт чөнки ул принимать итсә решениены бара икән мин гаепле булмыйм бит инде нәрсә булса да мен әйтәм шулай иде дип әйе кайтып әйттем дә алмазны күрдем дип там әйтәм шундый сөйләштек бик простой генә икән ул бөтен кеше бит инде простой кешене ярата гади булса ул кешегә аралашу рәхәт бит инде менә бик рәхәт кеше бик рәхәт инде мен әйтәм шундый рәхәт булды алмаз белән шәйләшү Кара, ди, мин аны, ди, чакырып карыйм әле, ди. Алмазны чак, Алмаз килде. Алмаз килгәне, хәер, шуннан Рузилә сине алып килде. Алмаз Рузиләне алып килде. Икесе бергә килделәр түгелме? Әйе, әйе, өйгә килеп эшләп җөрдек. Ә аннан соң, менә мин хәтерлим инде, теге газетларны идәнгә җәеп салып, бөтенесен без карап, безнең бит әле, безнең өчен тоже яңалык бит инде ул. Яңа өлкә совсем. Шулай иттереп йөргән вакытларны хәтерлим инде. Но Рузилә, син инде анда теге яшерен батырын түгел, бары теге кырысырак. Шундый теге үз сүзен генә әйтә торган кеше инде. Габделфәткә инде безнең андый кеше ошый инде. Үзе дә шундый булгач. Потому что үзе шундый булгач, язмасы да шундый. Именно шулай кирәк иде, шундый. Шуңа күрә менә акчарлак дигән нәрсә нәрсә ул? Клюв. Клюв күз дә тотылды бит инде монда. Шундый характер, шундый чукып ала торган. Эләктереп алырга. И, эләктереп ала. Аннары Акчарлак дигән исем буенча да әйтеп үтим әле. Менә гәҗит чыгарасы дип тотынганда бернинди дә список та булмады даже. Менә ул Аллаһы Тәгалә шулай җибәрә исемнең. Акча сүзе дә бар, ак та бар име. Ак сүзе ике тапкыр икән. Без бу турыда вообще уйламаганбыз ул вакытта. Эшләсәң, акчаң да була дигән сүз инде ул. Име. Но без беренче акча турында уйлап бернинди бизнес план да юк без әйе менә без аның башы ничек башланды менә расход турында да уйлау юк менә шундый где то ике мең дә беренче елның январында чыкса 98-ләрдә, 99-да Марсель Иванов безгә идея бирде. Мин җырыйм бит инде аның машинасында. Ул да миндә баянист булып һәм организатор булып эшләп алды. Бу әйтә, Таһир Зөхрә дигән гәҗит чыгара ди минем янда гына ди. Кем әле аның исеме? Зинур Хөснияр. Зинур Хөснияр. Язучылар союзында ди Марсельнең дә конторасы шунда иде. Менә ул ди, без бит инде концерттан туеп та китәбез, шуңа күрә әйтә инде. Давай ди, нитеп карамыйбыз соңма ди, сез ди Рузилә белән ди. Гәҗит чыгару турында. Безгә бит бу әле ят нәрсә. Иң беренче гәҗит чыгару идеясе Марсель Ивановтан булды. Менә 98 или 99 елны бу. Хәзер шуның белән ярар без моны борын намата итеп куйдык та, но бит без әзер түгел әле. Мондый нәрсә. Әле бит халык бик шәп җыри, монда вакыт та юк. Әйе, әйе, әйе, әйе. Э, аннан соң шуның белән бу үтеп китте. Марсель дә уже икенче үз эшенә китте. Там инде тагын икенче баянист. Хәзер Ул вакытта бит инде интервьюларны бик күп алалар. Теге хамам бүрек сүзне сөйлисең. Биография сораулары инде. Кая тудың, кайсы районнан, ничек җырлап киттең? Стандартный сораулар. Шуннан хаман бер бөтенесенә менә шулай иттереп әңгәмә биреп утырырга туры килә. Радио журналистлары да, шушы гәҗитләрдән килүчеләр дә. Шуннан бер заман э, домашний телефонга ма инде Рүзилә Мөхәммәтова чыкты. Сабантуйга җитеннән ди. Э, Рәзилә интервью. Әле бу вакытта безнең газета юк, акшарлак юк әле. Юк әле юк. Бу шул әйтәм ич 99 булгандыр инде бу һәр ел име. Хәзер интервью алырга дигәч, мин әйтәм, Рәзилә, давай шулай сөйләшик әле. Син миңа язып җибәр сорауларыңны. Хәтерлисеңме син? Хәтерлим. Хәзер мин сиңа әйтәм, язмача язып җибәрәм тоже. Беренче тапкыр шушындый. Э, миңа мәйтәм былай миңа да әйбәт лишний сүз дә китми әйе әйтеп тә бетерәсең әйтелеп тә бетмәгән сүз калмый әйе әйе шулай бит инде мин әле дә э, шулай кулланам аны акчарлаклар нитсә дә язып давай нитәбез шуннан язып бирдем моны имә рүзиләгә хәзер рүзиләгә барып иреште минем җаваплар өтер дә бар монда өндәү үз урынында рүзилә әйтә Бөттен, бер өтергә тиясе юк, бер тыныш билгесенә тиясе юк. Кыскартасы юк, озайтасы юк, шул килеш ничек килде, кереп китте ди. Гәҗит. Шуннан мине мактады инде мондый теге орфографик ни. И шушы Рузиянең мактавы, димәк, Мин дә Марселнең әйткән идеясен искә төшерде бит, хә. Зажегся.
Ие, зажегся мин, хәм әйтәм, мин бит җырчы гына түгел, мин яза да беләм икән әле. И э, кире чигереп карасаң, биографияне әти безгә озын кичләрдә гәҗит укый торган булган икән. Безнең семья, гаиләдә гәҗит э, беренче урында торган. Әти аны кычкырып укыйдыр я? Димәк, теге гыйбрәтле язмалар ел. Менә Рина Зариповалар язадыр бит инде элек. Шуны әни хай җаным дип тыңлыйдыр я. Кара син аны дип әйме. Без балалар тоже тыңлый. Тәрбия дәресе бар анда. Шундый. И без гәҗиттән җырак булмаганбыз. Мин Рүзиләгә әйтәм инде. Карале, әйтәм, син Рүзиләнең үзенең

Аның язу осталыгына аны да беләм хәзер. Мин монда бөтен нәрсә әзер. Ресурс бар.
Эшчем дә, главный редакторым уже Рүзиләдән башка булмый. Бу семьядан башка була торган эш түгел. Рүзиләгә белән сөйләштек тә без. Э, Ул вакытта инде документ эшләре белән Рузилә кереп китте, син дәвам ит инде хәзер, ничегрәк булды ул. Менә мин әйттем бит инде, давай без алынабыз, исеме Акчарлак икәнен билгеләдек инде. Шуннан документ эше калды бит инде. Самый. Документ эше калды да, без теге тукталып калдык инде барыбер. Ул вакытта бит инде кем белән менә фикер алышасың? Син әйтмешли барыр хөкүмәт газетлары инде ул безне әле үзләре янына допускаетмы, не допускаетмы, ул серне бит инде барыр кеше әйтми. Ничек ачырга моны, ничек нәрсәдән башларга? Безнең вакытта юрист та юк бит әле. Менә шул теге барыбер Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгәндер инде. Ней. Без нәрсәгәдер килгән идек, нигә? Шул Идел Присқа. И хәзер ни э, Раиф Усманов Сез ди кайсы якка барасыз ди? Без аңынча аны ничектер беләдер Ек Раевны. Ничек белгәнне хәтерләмим мин хәзер. Ул минем турыда язды инде бик күп. Ә язды инде? Суд барышларын язды ул. Диләфрүз белән. Әйе, Татарстанга Татарстан яшьләрендә суд барышлары чыккан иде шулай. Раев язды бит әниме? Мин судка бирде Диләфрүз дигән администратор. Мәскәүдә.
Нәрсә өчен? Син белмисең дә. Юк. Ул миңа акча бирмәде дә, мин сүгенгәнмен шуңа. Шуның өчен. Гонорар бирмәсе. Төп сәбәп бер җөмлә белән әйткән, әйтеп әйтеп бетерә торган әйбер бу. Ну, ул суд 3 ел буе барды. 3 ел буе барды. Э, Раиф шуны Татарстан яшьләрендә язып барды инде.
Ул вакыт өчен ул бик каты зур скандал иде, андый.
Хәзергә ул кара пиар белән популярлык алмакчы булалар. Бу бит инде кара пиар безнең бит ясыйсы килми, ул бит инде 3 ел буена сине күпме ниеңнән аера. Әле җиңәсе булсаң ярар ул, җиңәсең дә белсәң. Юк инде җиңәсең дә. Монда инде без ул вакытта дөреслек өчен көрәштек. Дөрестән дә гел менә бит ул дөреслек. Хәзер дә гел менә журналистларга хәзер уже әйтеп тә тормыйбыз инде без. Дөреслек дип инде, гел дөреслек, дөрес булырга тиеш дип. Чөнки безне бу газет чыгарганчы, э, ничек дип әйтим, Аллаһ Тәгалә сынап куйган иде. Менә шушы Диләфрүз ханым белән. Өч ел буена барган ул судлар минем өчен бик авыр булды. Мин ул судның берсеннән дә калмадым. Габделфәт үзе бармады, юрист белән мин йөрдем. Мин аның бөтен эчтәлеген беләм. Ә, башта миңа судта адвокат бирделәр инде. Ә алар бернәрсә эшләмиләр, оказывается. Ну, да ладно, да ладно, ди. Мәйтәм, алай түгел же, менә бит мәйтәм, ниләр туры килми. Беләсезме, менә минем теге мин кечкенәдән теге следовательский әйбер дә бар иде инде, теге әтисез дә үскәчтен. шундый теге кешеләр ялганына сыдаган бик тиз сизәдер идем менә кемнең нәрсә ниткәнен дәген хәзер мин инде уйлый башладым мин әйтәм бу кеше юк бу кеше юк иде хәзер без таптык бер кеше менә аның гаиләсенә хаман тагын барабыз дип әйтәбез әле без нил габбасов гәҗиткә дә алганбыз без аны адвокат итеп аннан соң аннан соң әйе нил габбасов дигән кешене ул инвалид иде үзе нил абыйга мин моның бөтенесен башта бергә бардык инде габделфәт белән аннары инде мин йөрдем инде нил абыйга Бөтен нәрсәне теге үземнең уйлаганнарны сөйләп биргәннән соң, Ниләви все ди ул шундый менә ни иде, ничек дип әйтим, шундый әйберләр күрсә, сразу күзе җанып китә, үзе инвалид бит инде, ул кечти генә ул менә аның теге, ну башы бик яхшы эшли инде. Эй, ни ди, все, ни ди, булды ди, эшлибез моны ди, без моны җиңәбез ди сразу. Мин Габдифәткә әйтәм, мин җиңәбез дип әйтәм, әйтәм, менә шундый шундый ди инде. Шуннан нәрсәләр менән дә шундый кызык. Э, бер шахите Казанныкы. Шул минеке Дилә Фриза апаның. Сезгә кызыкмы соң бу? Юк, кызык шул. Кызыкмы?
Әле мин аны китап язам дип, мин менә шушыны хәтле дела. Мин аны бик озак еллар ташламаган идем. Белмим, Гатифәт алып ташласа гына, потому что ул безнең өйдәге бөтен әйберне ташлый минеке. Юк, юк, ташламыйм.
Юкмы? Антыйны ташламадым. Үземә кагылганны ташламыйм мин. Шуннан име?
Рүзилә беләсеңме? Хәзер бу бит инде ни, э, давай былай итәбез ди инде бу казанның шахите шул көнне менә например утызынчы анда апрель пусть булсын инде мин аны хәзер хәтерләмим дә концерт хәзер поезд юлын тикшерде отызынчы апрельләр тирәсендә бу кеше барганмы юкмы юк мәскәүдәге концертка мәскәүдәге концертка хәзер э, бу әле беренче концерты габделфәтнең мәскәүдә доказил шыплап тулган халык име әллә кайларга утыралар ә сөйләшү безнең ун меңгә иде ун мең гонорар ул вакытта инде ул хайран булгандыр инде ул Концерт бетте, Диләфрүз апабыз юк бит. Юк, хәзер поезд китәргә күпмедер вакыт калды. Без хә такси чакырып чабырга кирәк вокзалга. Диләп Рүзапа юк. Бераздан бөтенебез әзерләндек инде, эзләдек, чыктык. Юк. Кая булгандыр ул, белмим мин аны. Шуннан җырлап килеп керде бу хәзер. Хәзер инде акча. Менә сезгә дә инде 7000 ярым бугай мин акча бирде ул. Шуннан хәзер инде Абдулфатый әйтә, «Ә кая калганы ди. Юк ди, юк ди. Ә зал бит тулы. Туп-тулы зал. Шундагы бер ни администратор Наилә аны Гаделфеттан соң булырга тиеше Айдар Галимовның, Айдар Галимовның саткан билет акчаларын ике мең ярым була инде ул аңга тутыру өчен. Мин болай җибәрә алмыйм, минем совестем кушмый. Ничек син болай итәсең, Диләфрүз диде дә, ул акчаларны бирде безгә. Диләфрүз апа инде Әйткән инде, мин бу акчаны бары болардан чыгарам дигән инде. Икеләтә. Икеләтә дигән инде. И вот менә шушы суд китте инде моннан соң. Хәзер Казанның шахиты бит инде Мәскәүдә вообще булмаган булып чыкты. Безнең Мәскәүдә концерт булган көнне бу булган, ә, юк, Мәскәүнең икенче көнендә булган нидә, приемда, больничныйда булган бу хатын. Ха больничныйда булган и хәзер шуннан нишләткән әле бу моны больничныйда булгач хәзер судка килде бу хатын сез ди нәрсә белән кайттыгыз ди ни ди мәскәүдән ди башта самолет белән диде самолет сезнең юл билетыгыз кая ди билет юк поезд белән юк аннан машина белән машина белән кайта икән приемга өлгерми ничәдә киттегез дип сорый инде приемга өлгерми прием иртән бу бит инде төневой бар аннан ничә сәгать кайтырга кирәк бит мәскәүдән концерттан соң Менә шушыннан инде Диләфрүз апа җиңелде. Әле аңынчы да бит әле бик күп булды. Шуннан Нилә абый әйтте инде, давайте уголовныйга бирәбез ди инде. Без инде ничек инде кешене? Юк инде, юк, анысысы җиңелде, тик болай шуның белән үтте ул менә шундый. Моны нәрсә? Безнең сөйләшү Раиф Усмановны очраттың син. Шуннан, шуннан дәвам итик әле. Ну, ярар, ни, Нилә абый шулай булды. Раиф Усмановны очраттым, сез кая барасыз ди инде. Мәйтәм, дидем, без әле кая барабыз, дим, син кая барасың? Мин ди, менә ди, Бауманга төшәм ди. Ну, әйдә ди, утырмый икән, төшереп куяр сине Габделфәт диде мине. И хәзер барганда сөйләшеп барабыз инде. Ә, Раиф Усманов аңынча Татарстан яшьләренең ә, ә, Ульяновскида.
Ульяновскида үзенең бер газетын ачкан иде, теге Төбәк ара дип аталам инде ул. Аерма. Кушымтасын җитәклидер ел. Хәзер инде Габделфәт әйтә менә ди, бездә дә генә нитмәкче итә, ачмакчы итә, юлларын пока белмибез ди, ничек ачарга. Әйдә ди менә ди, керәбез дә ди хәзер ди. Хәзер түгел инде бер көндә җыелабыз да ди, мин сезгә дә күрсәтәм ди. Нәрсәләр аларга кирәген әйтте дә, и ул вакытта ничектер ачырга да җайлы иде. Хәзер бит бик ни чепительный ачып, яңа басма ачыйм дисәң, эше күп. Ул вакытта аның бик рәхәт кенә иде. Рәхәт булса да, Раифка рәхмәт. Раиф юл күрсәтте инде дип әйтә.
Молодец, кеше бит конкурент булыр дип киресенчә ни йөри. Анда ул вакытта аның үз газеты юк иде. Ул эшли иде Татарстан яшьләренә. Барыбер әле ул Татарстан яшьләренең үзе хуҗа түгел янда. Үзе хуҗа түгел.
Но барыбер инде Раифның болай тагын теге кешегә ярдәм итә торган Әле дә без олы зур байлыгы бар.
Аны бөтен кеше дә алай нитә алмый.
Әйе, аралашып дусларча яшибез инде мин бара. Тагын әйләнеп кайтсак, исемгә име. Менә бүтән бүгә җитсә өчен бүтән исем бармы име? Менә әле дә мин хәзер булса, хәзер дә шул ук сүз. Ул бар ел ресторан Акчарлак име. Ул Ашый, ашап-эчә торган җиргә ул исем бармый анда. Диңгез буенда ресторан торса, ул икенче шулай килешер иде. Ә монда мин ни өчен тагын бер ни, бу ирекле кош, ирекле, имә, моңлы. Үзе острый телле, щукый торган, име. Аннан соң мин рус теле һәм әдәбиятыннан да, татар теле әдәбиятыннан да бишле, бишле минем. Ну, отличник түгел мин. Калганнары дүрт. Химиядән өч аттестатта. Но... Бер эшле.

чагыштырган революция башлана. Минем өчен дә бу какой-то медиа өлкәсендә революция эшлим дигән форма килеп чыкты. И беренче саныннан ук шушындый э, вакыйга булды бу. Хәзерге матбугат чаралары менә хөкүмәтнең матбугат чаралары эшләгән эшне без уже 20 ел элек эшләдек. Әйе, но беләсеңме, ул хәзер элек безнең 20 ел элек эшләгән эшләр хәзер бары атмый. Гужаның нее вакыт үткән. Вакыт үткән. Юк, юк, чорына карап, үзгәреп барырга тиеш. Әйе, чы, хәзер уже икенче әйберләр кирәк. Менә без күпме лоторейлар, ниләр уйнаткан вакытта безнең туганнар да ган, бездә эшләүче кешеләр дә берсе дә катнашмый иде. Хәтта туганнарның үпкәләгән вакытлары да булды. Шунда алып безгә бирсәгез нәрсә була инде диде. Дигән машина булды. Менә мин хәзер э, сез сөйләшкән вакытта уйлап утырдым, әйтәм, Э, бер шестерка, бер семерка мәле уйнаттык, ике ака машинасы уйнаттык, без әйме? И менә алар бөтенесе дә гән ничектер чыктылар, шундый, менә именно аларга кирәк булган. Аннан холодильниклар уйнаттык, бер елны бишәү идем шунда, берсесе йорт кора, каралты куралары янып беткән кешегә чыкты. Менә Ходай үзе Аллаһ Тәгалә үзе шулай итеп бирә. Трактор Мәкбүлә апага чыкты.
Леногорский районга.
Кешесенә чыкмады только. Но тотылган трактор бирде дип җөрде.
Тотылган бу ди. Ну ярар, ансысы. Ансы аның эше, болай әйтәм мин. Каяндыр тапкан ид, конечно, теге яңа, но аны бит заводларга барып җөреп булмый. Әзгенә эшләгән инде. Ну, свежий эшли. Әй, әй, әй.
Әбигә чыкты бер. Әби эшләп караган бит ул аны.
Иске бу ди. Әбине аны килеп карап йөргәннәр инде шул ук ни җырчылар, например, яраларны. Юри котыртканнар инде.
Котыртканнар моны. И, шуннан мин моны кире кире алып кайттым монда. Әбигә ошамады бу дип. Бу әле Чирмешән районында әллә кая. Леногорский.
Леногорский.
Шуннан әбигә ошамады бит бу бүләк дидем дә, кешеләрне җибәрдем, карап кайтыгыз, мәйтәм. Икенче бүләк биребез дия. Шуннан әби белән контактта бит инде журналистлар. Нигә алып китте икән? Ярыйдыр я әле, ди. Тагын җибәрдем тракторны. Юк, үзе килде. Үзе килдеме? Үзе килде, юк, үзе килде.
Ни ди, миңа кирәк иде ул, нәрсәме дип инде. Аннан соң яңадан җибәрде Габдулфәт. Безнең эшләгән эшләр күп булды инде. Аннары люлькәле мотоцикл отты бер кыз Кукмараныкы, исемен белмим инде. Аннан хат килде инде, ул язды инде, менә мотоцикл отуга кияүгә чыктым дип. Яшьләре бар иде бугай инде, бер где-то утыз тирәләре иде кызга. Чөнки люлькалы мотоцикл булган ул, шуңа күрә кияүгә Ну, чыкты. белмим инде, ничектер менә бүләкләр, юк, бүләкләр бөтенесе дә менә нормальный, менә шул кирәкле булган ияләрен таптылар дип әйтәсем килә инде минем. Атлар бүләк итте. Э, атлар, сыерлар булды. Печән, печән. печәннәр ие булды. Без боларның бөтенесен дә инде эшләп тә бетерә алмаган булыр идек. Уже мин киткәннән соң булган иде. Ие, син киткәннән соң инде бу ие. Безнең ничә ел буе гөрләп эшләде рекламный отдел. Моны бит инде барыбер акчарлау акчасына гына, бәхет җырлаган акчага гына алып булмый бу әйберләрне бөтенесен дә. Сезнең рекламный отдел бик көчле эшли иде ул. Рекламный отдел ие.
Ә аны аларны эшләтү өчен анда ничек эшләгәнне мин тоже үзем генә беләм инде. Безнең аның төп принцибы теге кызык кызык сындырып яздыру өчен генә дә түгел. Минем исәп шулай иде. Халыкның үз акчасы бит инде килә. Без аның никемный процент как мәсәле зәкәт итеп биргәннәренә кире кайтарып бирү.
Менә кирәкле кешегә чыгадыр я дип әйтәбез инде. Шуңа күрә санаторийларга күп җибәрдек. Менә бу ни белән тоже рекламный отдел эшләгән вакытта инде. Шуны исәптә тотадыр я. Чөнки Шушы олы бүләкләр бишәү, алтау, җидәү булса, бер меңлек, бер меңлек әле йөз, йөз бүләкләр уйнаткан булды без. Шулай бит инде. Шул кайтарып бирү. И шуны эшләгән коммерсант мал дип әйтик инде, шуларның эше яхшы бара. чыгара белергә чыгару чыгарудан Алу гына түгел, инде бирергә дә алу- кирәк. бир- бирә Моны бит белергә әле кирәк. эшли дә белергә кирәк Э, бу инде.
бирергә. Юк, сезнең дә бая Габдрәхим диде, Габдрәхимне карап тотуыгыз да, аны теге, сез аны бит инде бөтенләй карап тордыгыз бит инде, больницаларына салып, карап. То есть, тоже изге эш бит инде ул да, мин Без сезгә соклана идем. Габдрәхимне, җ- мин бер эштән алып кайттым, әйтәм, Габдрәхимне алып кайтыйм әле, дим, үзем рульдә бит инде, Габделфәт. Зәле Габдрәхим белән яшәдек. Ике көн, ике көн яшәдек. Э, аннары өйгә кайтам диде. Безнең монда бакча бар. Әй, бакча инде, бакчаның артында бер кечкенә генә домигинданың ярты ягында инде. Тавыклар инде. Тавыклар.
Ярты ягында.
Ярты ягында үзебезгә теге Габдрәхим.
Алай диме, ул иҗади обстановка өчен төзелгән. Юк, алар шулай тор да, ярты ягында тавык, ярты ягында Габдрәхим. Әйе, но үзебездә шулай итик бит инде. Анда матраслар, ниләр салынган, анда иске телевизорлар безнең. Иске әйберләр әзрәкте, типа музей кебек инде. Бер кичне анда кунды ул. Икенче көнне бүген ди бик саташып чыктым, ди, бүген монда кунмыйм, өйгә керәм, диде. Шуннан өйдә бер көн кунды тагын. Хәзер мин аны үзем белән бакчага чыгып киттем эшләргә. Бакча зур ич инде безнең. Ну, эшләде ул, эшчән иде бик. Аннан соң әйтә, Рузилә, артымда инде мин ди, кайтарыгыз сез мине, ди. Шулай итеп мин бер гомеремдә Ике ир булып, бер семьяда, бер, бер хатынга ике ир булып яшәп алдык. Ой, Аллам.
Кызык журналистлар.
Үз дивенде теге бар бер менә аның өчен генә гонорарын түләдек дә бар кит дип түгел, ә журналистны сез ниясез? Эшләгәнсез инде журналистның тормышында. Әй, инде, әй, әй, катыштык инде, катыштык, Аллага шөкер. Менә шулай Безгә Искәндәр Сираҗи вакытында ул кирәк булгач, Без аңа минем башымны куярга спинкалы диван кирәк дигәч, диван алып килеп утырттык. Ә ул әйберне ишеткәнем бар минем, әйе, ул дөрес әйбер дә. Башымды авырта ди, тула ди, миңа бушатыр өчен менә болай итеп ятып торырга кирәк диде. Шуңа диван алып килеп утырттым. Ул анекдот шикелле ишеттем мин ул әйберне. Шуңа ул чор өчен, чөнки Искәндәр кирәк. Эшли алганчы һәм Э, Бездә үзе аерылып чыгып киткәнче үз эшләде инде. Тоже э, тоже мин әйтәсем килә, э, кызык журналист. Ул менә минем аның белән яралы язмышлар телевизион фильм фильм эшләп бардык. Шәхесләребез яралы шушындый авыр язмышлы шәхесләр турында булды ул. Ну, мин аңа менә режиссерга мин буйсына Сайлап алам икән, мин аңа буйсынып эшләдем. Үзем теләп, э, бик матур итеп эшләдек без ул тапшыруны. Миңа калса, яратып, тәмен белеп, аны әле дә дәвам итеп булыр иде. Вот ул яралы иҗат кешеләре киткән, ачылмаган, онтыла бит хә. Кеше китә и беркемдә онталар. Вот шундый сайлап кына эшли торган кешеләр бар әле иҗат кешеләре әйе искәндәрне э, эшкә чакырам дигәч абсфәт мин әлеге дә баягы барыбер теге мин әзерәк дәшмичә торам инде барыбер искәндәр дәген бит инде теге гади не хезмәткәр генә түгел характерын да үзендә таланты да үзендә бөтен нәрсәсе үзендә мин тоже рәхмәтле искәндәргә но менә раиф безгә нинди указание булмады инде раиф безгә ничек юл күрсәтте э, бер шулай искәндәр керде дә ул бездән киткән инде бер ике ел киткәннән соң э, килде дә инде сөйләшеп торабыз инде шулай әйтәм искәндәр дөресен әйтәм дим сиңа дим инде сиңа лучше үзеңә Газета ачарга кирәк ди инде. Аның да эше күп ди, ул да нәкъ ачу юлларын. Ачу юлларын мәйтәм, мин сиңа өйрәтәм. Аны эшләүче кеше юганнары ди, эшләүче кеше табылгач кына син мәйтәм. Ну, шулай иттереп, менә ул үзенең ниен тоже башлап китте. Барыр бит инде ул Э, ол үзе теләгәнне чыгарттырасы килә например мин бүтін журналистке де айтамын ә бит әрбір редакцияның өзінің политикасы бола э, сен бит ол журналист шикіллі генә ойласаң Ярар и ул, ә монда бит газет бик зур, ул 32 бит бит ул. И тагын әле башка ниләрдәген бар. Теге җырчы статусы, җырчының имиджы тоже ул сакланырга тиеш. Җавап та бирәсе бар. Җавап та бирәсе бар. Вот шуңа күрә Искәндәрнең үзгә җитен ачып, Шулай китеп эшләве инде безгә дә генә тоже бер ни булды инде, рәхәт булды ну, дип әйтәсем килә. Ну, журналистның барыбер билгеле бер вакытта эшләп, аннан соң китеп баруы нормально инде. Хамам, хамам шул булса, ул уже барыбер ниндер созлыкка әйләнә, журналистның да барыбер шуңа күрә килсен журналист эшләсен һәм күпмедер вакыттан үз юлы белән китүе бик нормально минем дә күпмедер вакытта сезнең белән булдым аннан соң киткәнмен икән тоже нормально минем бер генә нием бар менә илфак шиһапов Безгә бик күп кереп җырды инде. Вот. Бик дус яшәдек без э, аның белән. Ул үзен сай... Ну, аны безгә тартып кертә алмадым мин ничектер менә э, ничектер. Син ул вакытта әз килдең. Син ул вакытта җырда идең, концертта идең. Вот, әз килгәнгә шулай. Әгәр дә күп килгән булса, кирәк кеше инде ул гомумән эшләргә теләмәгән. Шуңа күрә, шуңа күрә.
Юк, язмаларын китерә иде ул. Соңгы вакытларда инде, соңгы вакытларда. Әйе, китерә, ләкин ирекле аңа гомумән ирекле буласы килгәндер инде. Әйе, анда ул вакыттан кемгәдер эшләү бит ул барыбер кемгәдер буйсыну. Бәйле була уже. Бәйлелек һәм нинди генә ни булсаң да барыбер үзеңә эш бирүчене хөрмәт итәргә кирәк. Ул аерым проектлар белән шөгыльләнә башлады анда ул ише. Ул широкий кеше инде, киң, киң кеше. Гомумән, менә шушы 21 ел эшләү нәтиҗәсеннән дә әле дә тәм табып эшлибез без. Менә шушы Хәзерге безнең основной костягыбыз менә ничә еллар хәтәр үзилә былай барабан әйләнеп алышынып торса да почерк алышынып торуны мин тоже яратам но ведь бөтенесен яратып эшлибез и э, кеше китми дә текущес юк хәзер теге китмәгәч почерк алышынмый ә э, без инде Темалар төрлелегенә басым ясап, шулай иттереп нитәбез инде. Акчарлакның инде аның язмышы, газет язмышы гына түгел бит, уйласаң. Без инде радиода, ТНВ каналында, ТНВ радиосында инде. Үзебезнең передачында алып барды. Габделфәт шоу иде бит ул, име? Иә. Анда инде Эльмиров Леон, э, ул дагын э, тоже бит ул журналистны икенче калыпка куып кертә. Аңа икенче төрле әзерләнергә кирәк, нитергә кирәк. Но аны Эльмира тоже бик ни э, яратып башкарды. Яңа гасыр радиосында. Ә, Яңа гасыр радиосында инде, иә. Э, аннан соң бик күп теге конкурслар инде э, Алтын тавышка алтын акчарлар конкурсы үткәрдек 15 елда. Аннан 17 елда һәм дә 19 елда менә. Берсендә мин алып барган ием әле. Бер кыз белән әйме? Әйе. Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе. Анда да бик матур чара булды. Бик матур чара булды, әйе. Анда зур апаларың, әбиләрең катнаштанды.

Менә теге өйдә утырган бу апалар өчен действительно бер развитие булды ул ничектер. Теге бушанып алу дип әйтимме соң? Инде бер стимул алар өчен аларга тагын да яшәй. Шушы, ну, тик өйдә генә бәйләп кенә утырасы түгел, ә шундый Казанга килеп бит әле. Шушындый зур редакция һәм Казанга килеп, әйе, аннан соң менә теге нинеке, Нижекамскиныкы Разыя бездән соң Мәскәүгә барды. Мәскәүдә тоже призлы урын алып кайтты име. Ә, нинеке Кукмараныкы шул теге гран-при дип әйтим инде аны безнең беренче урынны алган Халидә. Хәзер Казанның бирдем дәген мин монда. Казанда мероприятие оештыручылар бар бит инде. Казанның бөтен чарасына чакыралар. Чөнки аның тавышы бик яхшы. Һаваларда очкан

Йөгерә, йөгерә, кереп адаштым.
Аннан соң дворец спорта да 4000-5000 халык җыеп акчарлак шоу үткәргән булды бер тапкырмы ул? Әйе, бер тапкыр үткәрдек.
Бер тапкыр.
Аңа миңа 45 яшь. Юк, ике тапкыр икән. Берсе, Берсе сиңа 45 акчарлакка җиде булды. Әйе, әйе. Ә икенчесендә инде мунча ташлары әйтеп җырды Габделфәтнең Акчарлакның җидесе, Габдулфәтнең кырыгын укытасы укытабыз. Шуна җыелдык дип. Шуна ылып мин бердә. Аннары икенче нәрсәне кайттым, әйттем, кайттым, әйттем. Ну, алар шулай әйтте инде халыкка, мин хәзер җиткән генә. Шул акчарлак шоуда хәзер әйбер уйнатабыз бит инде. Барабаннар, Хатлар менә шушының хәтле куча. Газыйнур бар бит инде безнең ике метрлы. Бусысы моның икенче тапкыр акчарлак шоу. Сәнәк тоттырдык та моңа. Әйләндерергә кирәк бит. 5000 халык алдында бу әйләндерергә әйбер барабан юк бит. Сәнәк белән, сәнәк белән әйләндерергә кеше куйдык. Газыйнур сәнәк белән конвертларны әйләндерә хә. Бутый.
Бер бала чыгып алды инде. Шуннан бала чыгып алып тора. Хәзер креслолар астында номерлар. Хәзер мин артта торам бит инде, җырлап та әзерләнеп, ну, наблюдаю, ничек бара процесс. Анда инде главный Рузилә э, оператор кырыенда утыра инде. Хәзер чыкты бит бер кешегә 999 ма или 666 ма. Хәзер тартып чыгардылар, бу нинди сан ди? 666 мы, 999 мы ди алып баручы. Ноктасы куелмаган. И, нокта юк.
Хәзер мин дә торам бит, эх, хә, бер тып-тын тегендә. Бу нәрсәгә, машинага булдыңмы или башка әйбергәме? Телевизор уйнатманы.
А, ярый машинага булмаган икән. 666-ны да тотып чыкты бер мужик. 999-ны тотып чыкты икенче. Ну, икесенә дә бирдек инде бүләкне. Е, кемгә бирергә?
Икесенә дә бирдек. Икесенә дә бирдек, чөнки без монда бүләкләр күп иде. Мин берсенә генә булды дип торам. Юк, юк, юк, икесенә дә бирдек. Менә тоже андый моментлар булган.
Әйе, ничек чыга ул шулай, мәйтәм. Хәзер үзем чыгып. Ә бу тикшерү сезне?
Да, тикшерү, әйе.
Ә сез бер тәңгә биреп, ни, аладыр идегез бит теге. Күпме кешенең үпкәсен алып куя идегез.
Шунда мин әйтәм, мин әйтәм, бу номерларны мин үзем язган идем. Мин үземнең почеркым таныйм. Бу 999 дип әйтергә әзер торадыр инде мин. Бу менә синеке бу дип. Теге кешегә. Шундый моментлар искә төшеп китә. Безнең хәзер бернинди текучий юк әйме без как будто акчарлак шушы состав теге кеше укуды укыганчы шулай барыр кебек пенсияләргә чыкканчы безнең менә бу
хәзерге состав шул хәтле дус безнең ватсап группасында да без бер беребез белән аралашабыз ну габдрәхимне Сагынабыз, дөресен әйтергә кирәк. Ну, аның урынына замена менә наблюда итеп йөрим мин инде. Андый неординарный кеше кирәк бит инде миңа. Гадәттә. Ну, юк замена. Газетның берсе чыгуга хат килә башлады. Ул хатлар менә бер 3-4 хат килде бугай беренче хаттан соң. Хәтерлисеңме син? И шундый, менә ничек сез уйладыгыз шулай чыгарырга? Укып туеп булмый, тегеләй, болай, менә бик матур хатлар язылгач инде. Ул вакытта бит инде. Ие, күңелгә инде йөрәккә шундый май булып ятып, әле бит әле уйлыйсың, барачакмы ул, бармачакмы ул, белмисең бит әле аны, үтәме ул, үтмиме ул, барыбер теге эшләү генә. Акчарда бер яңалык булып килеп керде ул ишек. Әйе. Яңа проект. Ә ул хатлар истәме соң? Саклыйсызмы сез аны? Хатлар безнең хатлар бүлегендә бар. Да. Архив та. Архив Райла бар.
Габделфәтовна, чыр беренчел булгач, бу все-таки акчада икенчел дип әйтә аласыңмы, әллә әйтеп әйтәсе килмиме ул икенчел дип? Юк, мин аны менә әле миңа ул сорауны бирделәр, имә. Э, э, Беренче урында мин былай дип җавап биргәнмен. Альбина сораулар биргән иде бер көнне. Беренче урында минем халыкка үзем Яратып башкара торган, үземә тәңгәл килә торган җырларны, концертларны ирештерү булса, икенче урында нәшрият белән шөгыльләнү дип әйтмәс идем, дип әйткәнмен мин. Теге икенче урында дип әйтмәс идем, икенче урында дип башлаганмын. Ну, икенче урынга куеп булмый җөмлә ахырында. Монсы да беренче урында. Икесе дә алың халык белән эшләү масса бит инде бу. Бер атна атнага шуның хәтле 38 мең әйбер семьяга, гаиләгә килеп керсен әле име. Элек 45 42 мең име. Ул бит зур ответственность. Син анда э, үзең турында язарга тиеш түгел. Шулай бит кеше үзе Монда гомер үзең турында информация тагын да. Монда бит инде үзеңнең личный нәрсәң түгел бу, бу уже орган бер. Безнең бит Татарстанда гына түгел, теге Россиядә безнең 6000гә якын тираж бар. Ул бит бик зур тираж бит. Рүзилә, менә монда мин әйткәнмен, беренче санда әле гәҗитне күрмичә килеш 5000 сразу халык язылган. Ну, бу Габделфәт, җырчы Габделфәткә доверие булган бит. Доверие булган инде ничек тә. Менә шуның өчен рәхмәт әйтеп мин э, колонка язганмын. Әле гәҗит чыкмаган, уже 5000 кеше язылган дип, сезгә рәхмәт йөзеннән дип. Күпме кешенең проблемаларын шиште бит әле Акшарлак, әйме? Бу, бу турыда инде аңа зарлы телефонга килгән сорауларга моның белән ике көн, өч көн утыра журналист менә шул зарлы телефонны язу өчен. И тыңлыйлар, Аллага шөкер, чөнки барыбер теге җитәкчеләрдәген икенче якка үзгәрәләр хәзер чыкты икән, барыр аларын үтәргә тиешләр. Рәхмәт әйтеп шалтыраталар. Мәсәлән, мәсәлән, алар бит шалтыратмый район җитәкчесенә. Алар анда бесполезны икәнен белән, бесполезны.
Ә безгә шалтыраткач, ничектер Акчарлактан шул шул ниеннән шүрлиләр һәм район җитәкчеләре дә эшләп куя шуны. Я, ну, кайбер җитәкчеләр дә күрми эшләп кала бит ул проблемалары, эш күп булгач. Әйе, каян гына күреп бетерәсең. Әйе, ул бит тоже җитәкче.
Күрәселәре дә кимәүчеләр дә бар. Әйе, яннары гади халыкның бит әле достучаться надан да. Юк, достучаться алар белә, что бесполезно, алар аны мин шалтыратсам да эшләмәячәк дип, безнең аша эш итәләр дә җайлы бит. Әйе, әйе. Ансы безгә дә бери инде. Инде безнең алга таба планнарга килгәндә, менә безнең өчен укучы бетмәү кирәк бит инде. Но билгеле, бөтен нәрсә телефонда, кулда, бөтен планета кулда, дөнья кулда име. Шундый вакытта без әле дә шушы 30 э, ничә әле Тираж. 37 мең.
Аның максималь нормальный вакытта да 45 мең булды буга инде ул. 40 тан артык.
40 тан 42 мең. Ну, әле ул күпкә кимемәгән, бәребер шушылай укучыларга бу бик зур хезмәт инде, бу җаваплы. Монда һәрбер әйткән сүз ул синең өстә. Шуңа күрә без аны кат-кат укыйбыз, кат-кат тикшерәбез. Главный редактор укый, Рузилә укый, аннан соң аңанчы да укыйлар әле аны, хәреф хаталары тикшерәләр, без аны бик каты җаваплы киләбез һәрбер эшкә. Минем уйлавымча, менә Почта хезмәтләре нормальный булсын иде без телибез. Почтальоннарга рәхмәт әйтәбез без эчтән булса да язып та торабыз почтальоннарга. Бит аларның хезмәт хакы юк. Шуңа күрә берсе авырып китсә, Почтадан да ике-өч хезмәткәр эшлиме? Берсен-берсе заменять итә алмый торган эш ул. Менә журналистлар Эльмира да язып чыкты гәҗиткә. Без беребез авырса, икенчебез бар, өченчебез бар, дүртенчебез бар, ди. Ә почтальоннарны алай иттереп, аларның һәрберсенең үз территориясе. Шуңа күрә почта хезмәте генә җайга салынсын һәм почтальоннарга акчаларын, зарплаталарын арттырып, алар исән-сау булсын һәм укучыларыбыз исән-сау булып, шулай дус элемтәдә халык белән элемтәне тотып, менә безнең зарлы телефон рубрикалары бөтенесе ул элек кенә Акчарлак сәнгатьне яктыртучы гәҗит дип язадыр без ул аннан соң Тора-бара сәнгате белән бергә ул сүз дә төшеп калды. Менә шоу-бизнеска җитен яктыртучы дип булмый инде монда хәзер, димме? Шуңа күрә ул хәзер социаль һәм халыкны яклаучы халык гәҗите.
Чаллыда бит Габделфәт абый чыга бит сәхнә уртасыннан. Әйе. Декорацияне алып бардыгыз, Тинчуриннан алып, по-моему. Сез пәрдәне. Бик матур пәрдә бар, и шуны яшеле. И син ничектер Гадилфат абый, уртасына чыгадырыйм да. Мин сиңа әйтәдерим, Гадилфат абый, мин дә чыгыйм әле син шикелле уртадан дип. Әйе. Исән халыкка әйттең, менә хәзер сәхнәгә чыгачак бер яшь кенә җырчы. миңа әйтә ди күз алдына китерәм уже мин хәзер теге бик җүнләп әйтә алмыйм инде аны но син анда әйткәнсең менә Габдельфат абый, мин дә син чыккан тишектән чыгыйм әле дип. Син чыккан тишектән чыгыйм әле дип әйтте ди. Мин аңа әйттем ди, юк, энем, Һәр кешенең үз тишеге бар. Сен үз тишегең белән чыктың. Шайтыр халык көлә инде андай, биш. Менә шул истә калган минем.